Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Okay, um, go na le di-products tše e le gore re tlo thoma go di rekiša. gomme these products o tlo di hwetša mo whatsapp catalog ya rena gona mo whatsapp ya rena o ka go catalog o tlo kgona go di humana re sa prepare everything i think by tomorrow re tla ba setse di le gona um go tla ba di re tla re ge re di bontšha ra bontšha le di-prices tša tsona gore go e, e le gore o ka tla wa ba le interest wa ba le dikgatlhego and then o tsebe gore na go order o tla ba re botsana o nyaka eng item number mang wa tswa rena ebile ke bokae okay um dilo tse kgale re di rekiša but mostly re be re na le batho ba le gore ba ba direla tsona gore re na le a supplier jale gane jalo re ke tirela tša rena ga re sa reka ka ntle re ke produceter tša rena re na le di-candles re na le disepe re na le di-oil re na le di-lotion

um makere sa rena sorry disepe tša rena re na le disepe tša diwasho re na le disepe tša di-natural herbs ra buša ra ba le disepe tša di-traditional herbs wena o tla ba tswana o nyaka sa mohuta mang sa o diwa ka eng ka diwasho goba sa di-natural herbs goba sa di-traditional herbs na okay um so ka re ga disepe tša rena re na le disepe tša go cleansa tša go cleansa mmele wa gago a kere di tloša di-negative energies di tloša di-hexes di tloša di-jinx so mara ntho ke tlo go botsang yona ke gore go botlhokwa gore o se šomiše o dirile cleanseng goba ge e le gore a se tlo dira cleanseng ya gago ee o ka se šomiša e leng thula ya for extra protection akere kudu ke tlo se recommenda gore gore go e na le sona at least mara le ka o dira le cleansing ya gago a kere gore le sona se kgone go tswela pele ka go protect kare yes o ka dira cleansing ya gago mara re tsebo dilo tse tshwane di-negative energies most di everywhere o ya mmerekong o affecta ke meleko e leng gona around a kere negative energies di affecta batho in different ways okay nako nngwe o dirile tlintsing ya gago but motho mongwe o fa pene goba o kgopela pene ya ba o nthela gore maybe o tshwere tša ditshwerego ditlhare ka seatleng sa gage o tlo tša pene yela ga ntša e tshwera ngwala ka yona a fetša go fa yona wena wa itšea e wa e tshwara o thoma ngwala ka yona then dilo tšela automatical di tla mo go wena a kere ke dilo tse gore o di boleletše ke di-spells tša gage ka mokgwa e le gore yena o tla ba di šomiša ka gona so go šomiša le disipe tša mohuto moso di taba di o protecta from any moleko e le gore o ka ba o etswa anywhere okay and then gape re na le sepe sa pinda se e le gore se ya go lwela se ya go lwela go na le di-spiritual attacks sepe se se go lwela mo go di-spiritual attacks se go lwela go manaba a gago gore o se šomiša go lwa le manaba a gago spiritually and then ra ba le sepe sa protection se e le gore se ya o šireletša go manaba a gago ba ka ba šomiša ditlhare um go go loya ba ka ba šomiša di-voody doll go go loya wena o tla ba tseba gore ke protector ka sona motlho mongwe o ya mo yang gona maybe ke moketeng or ke partyng goba ke mo e leng go tletšwa tshwantšhi goba ke lekgong a kere and then ya ba nthela gore kgwedi nako ngwe go na le meleko le gore ba obetse yona meleko yona e tlo tla ka seatla mo e le gore motho a ka no tshwareša something o ntshwarele ntho eke ya ba re o fa ntho e le re na le meleko goba motho ela o tla mo go wena e o o dumediša ka letsogo e bile o fa e hug ya ba e le ntho e lele gore o tla a ena le ditlhare mo go yena e meage e le gore a o tlotše ka tsona moleko la o šale mo go wena so go o šomišitše sepe sa tswalo yo a protected la ka dirang motho o a ka se dire selo dilo tša di ka se bereke mo go wena ebile ka nako e ntšhi motho ana tlo no betha ke letswalo le ga be a ikemišetse gore ke tla mo tshwara ka letsogo gore ka mo fa hug ka mo tlotša ka ditlhare tšela mare the minute a o lebelela o no betha ke letswalo a ka sa e dira ntho e la santse a e dira okay and then re na le sehlare i mean sesepe sa beka mina ke sa gore batho ba go rate batho ba go lebelele batho ba go admire batho ba go respecte re na le sepe sa money and luck a ke re se e le gore ge le o rata gambling o ka tlhapa ka sona pele o gambla ge o na le business ya gago o ka tlhapa ka sona fro wa no fela o tlhapa matsogo gago ka re ga sona o ntse o le busy o rekiša tse o di rekišago se a o protect Ga se dire anything evil go anybody, ga se utswetše batho ba bangwe anything. Se dirang? Se go tlišetša kore se dira gore wena ka boswena o attracte tšhelete. You are attracting blessings from the universe. And then le ge e le gore ga o nna kgwebo ga o rate go gambler but o ka se šomiša ntho lane gore o attracte matlhatse le mahlogonolo okay so nna gantšhi ke a di šomiša sepetse ka mokana ga tsona wa kgwetšeng tela gore okay monday ke tla šomiša se se so tuesday ke tla šomiša se so Wednesday jwalo le jwalo so go tla tswa go wena rona wena o nyaka go di šomiša jwang okay um like a setse ke boletse ke tlo tša everything ka bea mo catalogong gomme anyone a nyakang a nang le dikgatlhego and then ge o di bone o ratile go ka tsentšha order Se ke tlo go eletšang sona ke gore before o tsentšha order ya gago mthumele WhatsApp wa mpotsa gore gogo ke be ke nyaka sepe se solo se so akere o tla wa bone di-prices and then ka kgona go fa go ahead akere ka go fa di-account number le go ahead ya gore okay o ka nna wa patela ke tšhaba nto la gore o se bone o fetše o kitimele gore kore go patela o tla kgwetsa motlho mongwe o patela in a wrong account go na le batho ba o sekema batho a ke nyake ntho la gore tlo gore um ke re ke odile ntho e solsososo ga senke ka kgwetsa ntho e ke odileng ke nyaka gore o tsebe kore le wena o bone gore o bolela le nna straight yes re tla ba re šomiša message ka whatsapp mara obviously o tla ba o bolela le nna a kere as long phone ya ka e se heke ke motho o tla ba o bolela le nna to make sure ya gore o patela ka ra account e right a gona motho a tlo go scamang a tšhaba ka tšhelete ya gago okay go le around South Africa o le mo Afrika Borwa re šomiša Postnet le Pep Courier go romela dilo tša rena di-orders okay courier ya gona ka mehla ke hundred rand and then ge e le gore o ka ntle ga South Africa maybe o somewhere in Africa bo Botswana Namibia anywhere goba ge e le gore o overseas bo usa uk europe ka moka goba anywhere around the world re šomiša aramex so um korea ya aramex gantši re ka sena pera tseba gore immediately tla ba bokae e tlo laola ko rena wena dilo tse o di rekilego um ke how many kilograms and then ba lokela le

nyang go tsentšha order ke tlo kgopela gore o sende whatsapp mo nambeng e latelago 067 366 9064 ke a e bušeletša 067 366 9064 ge e le gore ka mo south africa ge e le gore ka ntle ga south africa maybe o africa goba overseas europe america jalo le jalo o tlo thoma ka plus 27